Ao misokatra ny varavaran'ny harpe a. Zalahy lahy manenina fa manenina fa kely ny rano. Za sendra mijery otrzao a de hitako le videur ny harpe mijery anah atao musique eo anelanelany satria misokatra kely le varavarany atao anelanelany ouais misy zay.

Nalainy aho mpanao photo any vao nahita anah izy ozy hoe za lesy no heverina ahy sy ominy ahy de za mieritreritra hoe le sketch ato nitiavany anah en fait non! Naka téléphone izy ozy hoe za lesy anisan'ny mankafy an'i fahotany lahy lesy e! de naka selfie izy antsambako izy iza aza milahatra zany de hoe la hiditra e! de zay miditra de misokatra amin'ny varavaran'ny afin!

Mafana sady mafana! Tonga soa ato amin'ny AP! Dia koa bola hoe ao amin'ny AP ny alcool ao mandona be satria misy zoky anankiray an! Zig zag ohatr'izany sady ny tenany mba miovaova ilay zazavavy an! Ohatr'izany ny any amin'ny tanàna! Tonga eo an! Dia ampidiriko ilay azafady! Tonga eo an! Tohizo izy an! Aia ianao ça va ato fa may daholo, mafana, tsemboka ialahy. À un moment a koboko hoy za hoe azafady efa ato amin'ny avo be any aho mba afaka mangataka aho ve? Afaka mangataka ialahy f'elah ange mpandeka amako e! hoy izy mivosim-pera aminà toy izay hoe inona tadiavo lahy zaho lesy misy goloka mena ve ato? Misy lesy ato ô! Zafady zandry a! mba angalao goloka menà lesy ty mpandeka amako ty e! dia za gaga hoe oay fa maninona hoa nareo miteny gasy? Sa hoe izay tiako ho heno mihitsy no hiainako ato? Dia avy eo ilay hoe miteny hoe Fa dia be karakara kely ny mozika fa sady mandihy ilay hoe miteny anao hoe Non taloha izay nanao fiteny nianjera e! Fa avy eo dia manao mafy hoe Gasy ny ankamaroan'ny lianay ato! Dia nanomboka teo dia niteny gasy! Musique ma belle! Tabataba mafy be izay te ho any! Ary mahatelo an! Dia tena eo amin'io miditra eo iny ary an. Jerijery hoe Jody ry za, oay fa manina hoa misy olona, misy table anakiray an, sady mirehaka zareo an, misy manjora sigy eny amin'ny lohany an, dia zareo avy eo maka sisy miteny, zany hoe sady may izy miezaka ny hatarehany dia orana asidy izy an, dia asa mikotipotika ny taolany, mijaly be zany ireo olona ireo, ry za azafady hoa grand, azafady hoa lulu. Any i Luka tsy ho mandroso tena ny fanjakana. Zavako aloha ny fa manina oe letsy olona letsy sady mitokana mijaly mihoatra ny olona rehetra rehetra dia sady musique mafy be le mix dia aza atoro kely hoe aia le teo tsisy reto reto zao lesy le mpanota vip reo ah. Misy teo any amin'ny ampeme ato ao afaka tsy mamaly fa tsy maintsy mankany e! Mba fahatelo dia tonga eo amin'io ho any eo amin'izay toy izany fa iza ho avy tsy olona mijaly be letsy azafady, zay miteny hoe musique a dia ampiakarina any ny musique satria za foana naverina ena

Vao teneniko le olona dia asela mozika mafy be ao an! Iza hoa reo olona mandroa rasidra aminazy reo satria sazy zareo ohatriny sady karavasia zareo hoe mandroa rasidra zany iza fa iza hoa reo olona ohatriny kobo gasy lesy reo tsy fantanlah mitsy tsy haiko hoa iza reo mbo mpanao politika tsy mpanao politika zany lesy reo